Lejla tajba ħbib tiegħi. Fi Franza, Juventus jegħlbu lil Nantes bl-iskor ta' tlieta b'xejn. Logħba valida mit-tieni leg tal-play-off tal-Europa League li bis-saħħa ta' din ir-rebħa Juventus għaddew bl-aggregate ta' erba' b'wieħed wara li nfakkarkom li fl-ewwel leg ġo Turin kienu ġew b'wieħed. B'hekk issa fl-ottavi di finali Juventus jistgħu jaffrontaw timijiet tipo l-Arsenal, Real Sociedad, Freiburg, Feyenoord, Ferencvaros, dawn uħud mit-timijiet. Imma rigward Polotz u hekk, dik issa nistennew sal-jum tal-Ġimgħa għax dan il-video qed nirrekordjah ftit tas-sigħat wara l-logħba u niġi għall-partita fiha nnifisha nistgħu ngħidu li jekk ikolli nagħti titlu lil dan il-video insemmih Di Maria Show. Di Maria li skurja it-tliet gowls tal-logħba, Di Maria li kellu intuwizzjoni kbira, għajn fuq il-ballun, veloċità, nista' ma nieqafx insemmi affarijiet. Kien is-superstar u naħseb li din hija l-aħjar logħba kemm ilu plejer tal-Juventus. Nirringrazzja t-Tazza tad-Dinja li ġiet għax irriġenerat lil dan il-plejer illi mindu rebaħha mat-tim nazzjonali ta' pajjiżu huwa plejer trasformat totalment, għall-oppost ta' sieħbu fit-tim Paredes, imma dik hija brekid. Juventus li in ġenerali inni ma ma nara Juventus b'din il-prestazzjoni fl-Ewropa, għal żmien żemżem kif kif tgħid l-espressjoni Maltija. U kienet ukoll waħda mill-aħjar prestazzjonijiet li offra it-tim Juventin tul dan l-istaġun. Nafu hemm ħafna tlajja u nżul, problemi barra l-ground, ma rebħiet bħal daw jagħtuk kuraġġ taffronta l-logħob tal-ġejjieni. li nista' ngħid, jiġifieri sat-80 minuta Juventus kienu f'kontroll assolut tal-logħba, huwa minnu li l-Franċiżi kellhom jilagħbu għal ħinijiet twal b'għaxar plejers wara tkeċċija ta' wieħed mid-difensuri tagħhom li qajmet kontroversja wkoll għax anke wara l-partita il-kowċ tagħhom qal li kienet deċiżjoni severa tar-referee Però r-regola tgħidlek li jekk plejer jostakola dak li jkun gowċar, kif kien f'dan il-każ, ir-referee ma kellu l-ebda triq oħra ħlief juri l-karta ħamra diretta kif fil-fatt huwa għamel. Mela, Niġi biex nagħti ftit tal-paġelle, din kienet kif għedt waħda mill-aħjar prestazzjonijiet. Nibda bil-goalkeeper Pollakk Szczesny li ntieħ sitta, da tista' tgħid sa 80 minuta qatt ma kien impenjat. Bagħat ma' tlieta b'xejn kellu ġie f'saves imma l-Franċiżi jekk tista' hi daħlu fil-logħba daħlu tard ħafna. Id-difiża magħmula minn tlieta kif ngħid bħas-soltu mil-lemin għax-xellug Danilo l-captain u ħaqqu l-faxxa ta' captain jiġifieri bla dubju di 6.5. Bremer li forsi fil-bidu kien naqra laxk ma mal-ħin wera s-solidità tiegħu, 7, u Alex Sandro, 6.5, ħasra li tellef goal ċert lil Vlahovic. Fil-midfield mill-ġdid mil-lemin għax-xellug Deschilio 6.5, minkejja mhux wieħed mill-plejers favoriti tiegħi, kif dejjem nistqarr, imma qed jagħti prestazzjonijiet dal-aħħar suffiċjenti, li ġie mibdul minn Cuadrado li ħaqqu sitta wara l-logħba tal-lejla. Faġġjoli li wara forsi l-aħħar insikurezzi li wera, illum wera li huwa plejer ta' stoffana f'opinjoni tiegħi ħaqqu 6.5 jekk mhux 7 u anke Allegri faħru ħafna wara Il-logħba, Locatelli, sitta punt ħams oħra, plejer li l-iktar kull ma jmur qed joqgħod mal-Juventus u huwa leader u xi ħaġa togħġobni fih dejjem jistqarr li huwa Juventin, allura dik tgħin iktar il-kawża tat-tim għax tiġġieled iktar Għalflok, Rabio sitta, Rabio ħasra li tilef dak il-ballun bir-ras għax kien ikun pinġut fix-xibka, kienet tkun iċ-ġirasa fuq il-kejk illejla. Kostic, sitta punt ħamsa, Kostic li jixxuttja ħafna, sfortunatament dal-play ma tantx jikkonkludi, ġifieri ma tantx jiskurja, nkun iktar ċar. Li mbagħad ġie sostitwit minn Ealing Junior lejn l-aħħar. Quddiem Di Maria bla dubju d-disa' għax hemm dubju u wera kemm huwa plejer ġenjali bil-ballun mhux ħa nkompli iktar ntih iktar tifħir ma fil-verità ħaqqu. Kien kien li naħseb kien l-iktar plejer diżappuntanti tal-logħba ħamsa li ġie sostitwit minn Vlahovic li ħaqqu sitta. Kif għedt aktar qabel Vlahovic kellu ċans ta' gowl li nnegahulu li telifulu ġifieri Alexandro, illi Alexandro ħaraqni ħafna fil-logħba, kull darba jrid jgħaddi minn ġol plejer, jaħseb li n-nies huma fantażmi, dik xi ħaġa li ma stajtx nifhem x'ipprova jagħmel, u Allegri li veru De Maria jagħmel d-differenza fit-tim naħseb prepara l-logħba tajba, ħaqqu l-luq para lejl ħaqqu seba'. Issa, Wara dil-logħba imissna d-Derby della Mole, id-Derby ta' Turin, nhar it-Tlieta, ġifieri mil-lum għandna prattikament erbat ijiem biex nippreparaw għal din il-partita, partita li jekk irridu forsi nkomplu nittamaw għaċ-ċansijiet żgħar biex nidħlu f'xi kompetizzjoni Ewropea l-istaġun li ġej jeħtieġ li nirbħuha kosta kollox. Però dwar din il-logħba jkolli ċans inkellimkom jekk il-bambin irid nhar l-Erbgħa li ġejjin. Jiena min-naħa tiegħi m'għandi xejn xi nżid iktar għal-lejla. Inġdid il-lejl tajjeb, ħbieb tiegħi. Forza Juve u fino alla fine, saħħiet!

Segwaċi tal-Kamra Sportiva, sermilkom nkun qed nagħmel analiżi tal-partita li kellna kontra Real Madrid ġewwa Enfield ta' Champions League it-telfa li ħafna supporters tal-Liverpool nimmaġina li diżappuntati u supporters rivali tagħna xebgħu jaqlawna u jitfgħuna l-botti hemm eh, fuq fuq is-social media hemm eh, sortu jiena u anka wara telfa normali u għet minn dawk tal-ewwel li nikkummenta fuq social media u kol anka wara nkunu tlifna, però Ir-Real Madrid huwa tim li dejjem iħallini speechless u ma nkunx naf x'ħa naqbad ngħid wara. Ehm, jiġifieri l-bieraħ wara l-partita li għamilt fejt it-television u kif jgħidulna r-rivali tagħna Pipi u Sodda. Ehm, eh, inna ma nerbħulhom ir-Real Madrid f'dil kompetizzjoni taċ-Champions League li tista' tgħid kważi nidħlu kull staġun fiha aħna l-kompetizzjoni taċ-Champions League għalkemm dis-sena ma jidhrux l-affarijiet jidhru li ħajintemmu għaw ġifiri ma nemminx li ovvjament rridu kunu realistiċi mux ħanaddu għal round li jmiss u kompli nejt nsemmi li kontet nejt inna ma npunu minn 2009 Real Madrid fil-kompetizjoni l-affarijiet tal-Liverpool dis-sena fil-Champions League għajf u għaw mux għetnejt li jina ma nemminx fit-tim tijaj għasina wieħed li nemmen sal-axħar Però rridu nkunu realistiċi u nammettu, is-supporters tal-Liverpool, li ċ-Champions League waqfet ilbieraħ, jien qed nirrekordja l-għada tal-logħba biex tkunu tafu, intemmet ilbieraħ wara li lajna Damdima u Farfruna u Pejpuna, ir-Real Madrid għeb l-iskor ta' 5 bi 2 ġewwa Anfield l-ikbar defeat, l-ikbar telfa li kellhom il-Liverpool fiċ-Champions League. Dil-kompetizzjoni qatt ma tlifna b'dal iskor. Mhux għax minix ma nemminx fit-tim tiegħi, però ma nemminx li b'ġol Bernabeu ħanġibu r-riżultat u nkunu realistiċi. x'ħa jagħmel Klopp għal dik il-logħba ma nafx, imma qalbi maqtuha żgur mir-Real Madrid huwa tim b'saħħtu ħafna, tim li meta jrid, meta jrid ir-Real Madrid meta jridu jirbħu ċ-Champions League bla tbatija ta' xejn. Ġifieri kif tafu Real Madrid huwa l-iktar klabb li rebaħ Champions League, 14 il-Champions League. Ma nieħu xejn bi kbir li jerbħu l-15 il-Champions League, f'dan l-istaġun ma' Ancelotti eh, jippruvaw żgur u mhux forsi eh, peress li Ancelotti qed jissemma wkoll ma' nazzjon tal-Brażil allura jipprova jitlaq bil-kbir. Ngħidu dwar il-logħba tal-bieraħ eh, diżappuntat ħafna għall-ewwel 20 minuta tista' tgħid bdejt nifraħ, goal sabiħ ta' Darwin Nunes, assist ta' Salah, goal ta' Salah baqa' jafas u fuq Kurtwa li meta żbalja Kurtwa għal okkażjoni u Salah huwa l-iktar plejer li skorja għal klabb tal-Liverpool fil-kompetizzjoni taċ-Champions League, ġifieri 2% positività mill-logħba tal-bieraħ Salah huwa l-iktar plejer li skorja fil-kompetizzjoni taċ-Champions League mill-plejers tal-istorja tal-Liverpool. Imma b'dawk l-affarijiet ovvjament il-Liverpool mhux ħa javvanzaw għall-istaġun li jmiss. Għala tilfu l-Liverpool il-bieraħ fejn kienet il-Weekends League, il-Weekends League għamilta backdrop tiegħi għal dal-episodju ta' Mix Zone. Dispjaċini ħafna li ġara ma stenniex li ħa ikonna dan il-riżultat meta konna nirpunta b'xejn kon dejjem xejn kon qed nemmen. Eh, ovvjament eh, reġajna tlifna logħba Liverpool, ovvjament nerġgħu nibdew naraw is-supporters diżappuntati u l-ewwel wara rbaħna żewġ logħbiet bħal dawk li kienu diffiċli fosthom id-derby ikun diffiċli dejjem m'għandux x'jaqsam f'liema pożizzjoni jkunu l-avvers derby tim tiegħek u Newcastle l-unika tim li aħna rbaħnilhom. Hemm orrajt jiena postjajt fuq il-grupp tiegħi kopajt kriptu kif ukoll fuq il-wall tiegħi li issa m'għandniex ċans ovvja Ma mhux li terġa' tibda twaħħal fi Klopp u għax Klopp il-problema u jagħmel substitution żien all right. Kien hemm forsi deċiżjoni mhux tajba ma li tibda tiddubita l-Klopp terġa' ta' supporter żgur mhux ħajħu post Jurgen Klopp. Imma insomma, l-bira qed naraw hawnhekk id-diviża kienet orrur. Miċ-ċansis fil-fatt minn hemm ħaduhom Real Madrid għalkemm kellna forsi xi żbalji fin-nofs hemm eh, ukoll, ġifieri ġifieri nofs ma kienx xi waw laqat, però d-diviża l-bieraħ kienet xejka ħafna u rajna li Stiller pal Virgil van Dijk ukoll kellhom logħba ħażina. Ellison żbalja l-bieraħ ukoll li żbalja għamel kortwa eh, għamlu eh, Ellison ukoll ġifieri tista' tgħidek mhux għal minn ma nafx hekk mill il-kompetizzjoni bejnietom it-tnejn minn għamel l-iktar żball kbir. Jiena ngħid l-iżball tal-goalkeeper tiegħi nara ġifieri ġabilhom it-tnejn bit-tnejn. Vincent Junior għamel l-ewwel goal sabiħ ġifieri ma tnejn bit-tnejn ftit minuti qabel it-tieni ħaf qabel it-tieni taqsima treġa beda jġelhom jemnu u aħna wkoll rikbitna l-pressure. Ehm, il-pressure Madrid ma kibritomx u baqgħu jafsu jafsu sal-aħħar. Ehm, il-bieraħ Stefan Bajċetic għalkemm kellu l-lobit tajbin dal-aħħar, il-bieraħ ma kienx il-logħba tiegħu, ehm, kienet logħba kbira u sqalih ukoll forsi kien dak il-midfielder li ta' f'ċertu okkażjonijiet lill-ġganti tal-Ewropa Real Madrid. Id-diviża l-bieraħ kollha kienet shaky, dawn ir-ratings li qed naraw trend 6 Joe Gomez 5.8, 5.9 Virgil van Dijk u 5.7 Andrew Robertson. ħafna mis-supporters maqdru Joe Gomez, ħafna mis-supporters jgħidu li Joe Gomez mhux id-difensur ideali tal-Liverpool, ok, jiena nippreferi Brahima Konate ma ma nistgħux nibqgħu mmaqdru eh, li kull gol naqilgħu għax jeħi Joe Gomez. Il-bira fil-verità ma kien hemmx eh, tort ta' Joe Gomez il-ħin kollu, ġifieri żbalji wkoll dew minn ċertu plejers oħra. Xogħġobni l-bieraħ minn naħa tal-Liverpool biex nixbor naqa' pożittività. Ir-riżultat żgur ma xogħobni xejn, Darwin Nunes għamel gowl sabiħ kif għedtilkom li qasam il-salaħ eh, Darwin Nunes kien dak il-plejer li tielaw nieżel jgħin it-tim ħin kollu, Gakpo kellu aktar tactic għaw tackle successful mill ehm, difensuri tal-Liverpool, difensuri tal-Liverpool kellhom xi wieħed jew tnejn, Gakpo mill-attakk, min-naħa tal-attakk kellu tlieta, plus hekk ukoll Salah ilbieraħ kellu iktar plejer li għamel interceptions waqt il-logħba minn kull plejer ieħor tal-Liverpool b'seba' interceptions, jiġifieri jekk il-Gakpo kien tliet interceptions, tliet tackles hemm Salah kien l-iktar wieħed u fil-fatt ir-rating ta' Salah kien ta' wieħed aktar minn 7.5 jekk minn isser żball. Jiena għal l-episodju ma tantx għandi xi ngħid hemm iġri jgħaddi dan l-istaġun, issa m'hemmx għażla oħra Liverpool li jitfgħu moħħhom hemm fil-Premier League għax kif qedtilkom iċ-Champions League nistgħu naqtgħu isna minna li ħana avvanzaw għall-istage li jmiss. Tibdewx isemmu li mirakli Istanbul u ta' Borussia Dortmund Barcelona taw l-affarijiet disa l-affarijiet mhux se jiġu Meta konna b'tim aħjar u batajna xorta waħda ma' Real Madrid ġifri timmaġinawx li jkun hemm xi tip ta' miraklu insuha Ġifieri m'hemmx tagħmel, iċ-Champions League nistgħu ninsuha u issa moħħhom irid ikun hemm il-Liverpool biex javvanzaw għall-istaġun li jmiss u jkun hemm post fiċ-Champions League biex forsi l-FSG ikunu jistgħu jinvestu f'players ta' kwalità għal Liverpool. Għax tajjeb ngħidu wkoll li l-FSG għadhom kemm qalu l-iklaħ mhux għall-bejgħ u kull ma tifittxu investiment ġifieri min-naħa ta' financial situation kif ħafna mill-Liverpool supporters tal-Liverpool qed jittamaw li jkun hemm xi ħadd mill-Middle East jieħu l-klabb jiena wieħed fosthom għax illum if you can't be there join them u tivvesti għamilt ikollok owners eh, li jinvestu fit-tim heavily ġifieri All right, forsi jista' jkun hemm dak il-problemi wkoll maqla u s-siti jekk imma llum hemm xi oħra. Jiġifieri l-FSG qalu li mhux ħajbiju qed ifittxu investituri oħra. Jista' jkun hemm qed jissemma tal-aħħar l-investituri Amerikani oħra qed jippruvaw jingħaqdu ma' FSG biex jieħdu parti xejn mill-klabb imma l-mistoqsija tibqa' kemm il-persentaġġ ħajjieħdu l-investituri li ħajdħlu mal-klabb tal-Liverpool. Issa Klopp li rrit jagħmel kull logħba li jinżel fil-ground tal-lig tal-Premier League għax l-unika competition li fadlinna ġifieri irridu naqbdu u nerbħu kull logħba tal-lig. No questions asked inkella it-top 4 nistgħu ngħidulha bye bye ukoll u vera mbagħad ikun l-agħar staġun ta' Jurgen Klopp, mhux qed ngħid li ma rridux ikun hemm is-sena d-dieħla għax lilu ried l-istaġun, imma ħa jkun aktar diffiċli għalih biex ikollna eh, skwadra ta' kwalità għax kif tafu llum il-ġurnata il-players jiġu miegħek inti tkun qed tieħu tipparteċipa f'kompetizzjonijiet kbar. Jiena llum nieqaf hawn u nħalli lill-kollegi tiegħi jkomplu jagħmlu l-analiżi tagħhom tal-partiti li kellna. Grazzi talli qed tkomplu ssegwu l-Mix Zone u l-Kamra Sportiva u nerġa' ngħidilkom bħas-soltu kif dejjem nagħlaq ovvjament, ovvja nafu li sejrin staġun ħażin, you never walk alone u never give up. ejja nagħmlu moħħna fil-Premier League forsi dan l-iżdewwin jispiċċa b'xi ħaġa żgħira f'idejna li nkunu nistgħu nipparteċipaw fil-kompetizzjoni tal-kbira ta' Ewropa li hija importanti ħafna għal klabb tal-Liverpool. Grazzi u tisliet lilkom.

Merħba ħbib tiegħi tal-Kamra Sportiva. Manchester United 2, Barcelona 1. Hija tip ta' lejl, huwa tip ta' lejl li jkollok apti taqbad kanta is-samba. U għajnot meta tqis il-gows li skurjaw huma tal-United huma żewġ Brażiljani Fred u Anthony u huwa tip ta' lejl tas-samba, ġifieri kienet kienet logħba li setgħet marret marret kull naħa, ġifieri fl-ewwel taqsima l-United lili ħasduni kemm kemm kemm ma konniex effettivi, ġifieri waqlajna l-gowl. morna ġifiri Barcellona kienu dominanti mhux bħala ċansis imma ħadu eh, kontroll totali tal-logħba eh, minn dak it-tip tal-possess u ma bħallewx il-United jihtlu jihtlu fil-logħba. Naħseb il-penalti li nata l-Barcellona kien game changer hemmhekk fl-ewwel taqsima ġifiri għax Meta tqis il-bidu, United kellhom bidu tajjeb din il-logħba. Bidu li fil-bidu dejt nara ħafna pressing, dejt nara fatti l-ewwel erba' minuti minn is-sejjer żbaljat kien hemm ċans tajjeb ta' Bruno Fernandes li ġie one on one ma' Ter Stegen li fallih u fl-ewwel minuti tal-partita kellek il-Barċellona li dehru ħafna Anka mftibil, forsi sakemm qed jiddraw l-atmosfera, l-United ħarġu kkargjati għal-logħba. Mbagħad eh, kien hemm dik it-twist tal-penalti. Jiena naħseb illi hemmhekk Bruno Fernandez irriskja, però naħseb illi kien kien soft penalty ukoll meta tikkonsidra speċjalment x'ġara fin-New Camp il-ġimgħa ta' qabel meta Rashford ukoll kien hemm azzjoni li fiha seta' tkeċċa plejer tal-Barċelona u ma nagħta xejn. Jiġifieri dak il-ħin tinħasad, però irrelevanti mill-penalty, jiġifieri il-performance tal-United fl-ewwel taqsima kienet disapuntanti ħafna u ridna nagħmlu reazzjoni. Jiġifieri l-agħar ħaġa li sta tagħmel toqgħod tgħid u għax il-penalty forsi ma kienx u toqgħod tgħid jekk nitilfu heb xi għax lajna xil-penalty u għax ir-referees kontra l-United fl-Ewropa u daw il-ħafna skużi. Jiġifieri dik hija waħda option li sta tagħmel jew inkella tista' tagħżel id-direzzjoni l-oħra fejn teżżeż snienek tgħid li fadal 45 eh, minuta oħra, tiftakar li qed tilab home, ħat attakka l-Stratford End u tagħti risposta. U l-unika ħaġa, ħaġa parti li konna home u naf li l-karattru ta' tim, kont naf li kolli hemm coach kapaċi u konna fli jista' jirmedja. bis-sostituzzjonijiet li jista' jagħmel u u hekk għamel. Ġifieri naħseb l-ovju għamlu, ġifieri konna nafu kemm Wakehorst fl-ewwel taqsima ma kien ma kellu effett ta' xejn fil-logħba, ġifieri ma kien hemm l-ebda linka fl-attakk, ġifieri bej Wakehorst, Bruno u Rashford. U infatti ma kienx hemm ma kellniex ċansi su f'dik il-partita. L-ewwel taqsima ngħid ukoll nirringrazzjaw ukoll li konna li ma morniex ngħib xejn minn taħt ukoll, jiġifieri għaliex għamel żball degea wkoll hemmhekk u li kieku morna tnejb xejn minn taħt kienet tkun ħafna aktar diffiċli l-logħba, però narġa' norbot ma' dak li kont qed ngħid qabel Ten Hag għamel għamel is-sostituzzjonijiet li li kellu jagħmel. U dik id-differenza bejn ara jien bejn Ten Hag u forsi eh, suċċessuri ta' qablu bħal Solskjaer illi naħseb kien idum ħafna kultant ma jagħmel sostituzzjoni. Niftakar Eżempju, u anka dak li kultant huwa ovvju, ġifieri niftakar meta labna eżempju fil-Champions League kontra l-PSG, meta konna tlifna l-iskor ta' tnejn wieħed f'Old Trafford, meta kienet qed tidher ċara daqs il-kristall kemm Fred kien qiegħed jirriskja li jitkeċċa bil-mod li kien qed jilgħab u baqa' ħallih fil-pitch tal-aħħar sakemm tkeċċa u l-logħba nbidlet nbidlet ta' taħt fuq. Ġifieri Erik Ten Hag hemmhekk għamel sostituzzjoni mill-ewwel u rmedja s-sitwazzjoni billi daħħal il-Lentni flok Wegors li kienet l-aħjar eh, għażla bla dubju. Jiena bħala partitarju dak il-ħin kont qed naħseb ukoll li jinqala Fred u jidħol sabitzer, ġifiri għad forsi għanna bżon iktar naqra kreativita u imnalla ma semax minni, ġifiri għax Fred kellu loba eccellenti fit-tini ħaf, jina li għantih il-man of the match illum il-Fred, tant kem kellu grinta fl-attak, fil-gow li għamel, kien finish ta' Brazilian, Ma tantx narawh jagħmilhom daw it-tip ta' finishes u kemm ħadem u kemm kemm beża' l-ballun u kemm kien ta' leader lejn sħabu. Ġifieri jiena llum naħseb rajt l-aqwa partita li qatt rajt ta' Fred u meta tqis li qed nilagħbu kontra tim bħal Barċellona u l-pressjoni li kien taħtu taħtu t-tim imma xejn tim mimli mimli b'karattru, tim immexxi minn min, min manager eċċellenti, l-atmosfera rajnija fuq Trafford kemm in-nies baqgħu jemmnu fej qatt ma qtajna qalbna. Il-plejers li daħlu wkoll għamlu bħal Garnaċċo eżempju għamel differenza wkoll. Sancho kien kien ineffettiv fil-logħba fl-opinjoni tiegħi. U di hija xi ħaġa li qegħdin ninnutawha wkoll, qisu donnu meta jibda Sancho ma tantx ikollu l-effett li mixtieq, u meta jibda Garnacho ma jkollux l-istess l-effett li mixtieq. Qishom it-tnejn li huma qegħdin ikunu aktar effettivi meta jidħlu mill-bank li hija xi ħaġa li Erik Ten Hag irid jara wkoll kif kif tiġi indirizzata u kif nistgħu noħorġu l-aħjar tagħhom ukoll anke meta meta meta jibdew. Kien hemm sostituzzjoni oħra fej dalod daħal flok ehm, Aaron Van Bizaka li kellu prestazzjoni wkoll limitata Van Bizaka u s-sostituzzjonijiet li saru kollha kienu kienu jagħmlu kienu jagħmlu sens. It-tieni taqsima, inkomplu fuq it-tieni taqsima, appar kien hemm ħafna ċansis ġifieri fejn kellna fejn anke niskurjaw anke t-tielet go, però ma ninsewx ukoll li kien hemm mumenti fejn il-Barċellona setgħu skurjaw ukoll, ġifiri ċans ta' Lewandowski fl-axħar li kienet ħatiqa f'qalbi, emmek, ġifiri kien hemm clearance tajba ħafna ta' Raffael Varan, emmek għax Lewandowski minn dak it-tip ta' pożizzjonijiet ma jfallix, però kien hemm Varan ukoll illi klirja fl-inġiri time u kien hemm ukoll iċ-ċans ta' Condé, dak il-header li David De Gea patta tal-iżball li għamel fl-ewwel taqsima li ma swilniex qares u hemmhekk żamm it-tim fil-logħba. Apparti, apparti minn hekk nagħti wkoll mertu lil Casemiro, Casemiro li ma waqafx Ġifieri jien jogħġobni Casemiro għax huwa tip ta' plejer li ssibu kullum kien. Mhuwiex dak it-tip ta' plejer li huwa biss bħala holding midfielder u daqshekk, però huwa plejer li ssibu mal-pitch kollu u kemm jaħdem għat-tim. Plejer li kapaċi gowl jagħmlu u huwa leader, leader totali fit-tim. Bruno Fernandes Bruno Fernandes ma naħsibx li kellu l-aħjar logħba li rajnih mal-United, speċjalment fl-ewwel taqsima li rajtu li kien moħli jiena mal-linja u hija xi ħaġa li fim kontra l-Lester ta' ballun tajjeb ukoll minn dawk il-pożizzjonijiet, però naħseb li Bruno Fernandes l-aħjar pożizzjoni tiegħu mhijiex mal-linja. Rigward il-xut li ta l-ħabib tagħna tabar l-ħabib tagħna li rifjutana li ma ġiex magħna l-Olandiż. Hemmhekk forsi riskja ftit, però naħseb li kellu skop biex jipprova jqajjem għajem l-atmosfera u l-tim u naħseb għamilha bħala bħala captain, pero Hija xi ħaġa naħseb li forsi min jikkritikah li ma kinitx ta' klassi li jagħmel, però dik issa nħalluha nħalluha fidej fidej Bruno Fernandes, però hija xi ħaġa li eħe. Naħseb għamilha bi skop eħe li qajjem l-atmosfera, però seta' xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi seta' ġiet evitata evitata wkoll. Huwa riżultat issa li jkompli jibnilna sabiħ l-istaġun, ġifieri issa lajna wieħed mill-iktar timijiet favoriti li jolli din it-tazza l-Europa League, ma mhux qed ngħid li issa ġejna favoriti aħna, għax kull tim jista' jista' faċilment jagħtik is-sorpriżi f'din il-kompetizzjoni. U rridu nżommu saqajna mal-art. Nżommu saqajna mal-art u nħarsu 'l quddiem għal dak li ġej nhar il-Ħadd li għandna ċans issa fl-aħħar nerbħu l-ewwel tazza li ara kemm ilna biex biex nerb biex nerbħu tazza issa ilna minn żmien Mourinho ma nieħdu tazza. Ġej żmien naħseb tajjeb illi Newcastle kif nafu ħa jkunu mingħajr il-goalkeeper influwenti tagħhom Nick, Nick Pope u u naraw ukoll ukoll jekk hux ħajlab Karius u x'prestazzjoni se jkollu. Jiena noqogħdu attenti wkoll kemm nagħmluha for granted li Karius bil-forsi jkollu logħba ħażina għaliex daw it-tip ta' logħbiet Ma tridx wisq biex ikun hemm is-sorpriżi. Ġifieri ejja nirrispettaw li ħanilagħbu ma' tim ta' Newcastle li m'għadhomx Newcastle li kienu ta' qabel u din rajnija dis-sena f'Old Trafford infatti meta ġejna dro ta' xejn b'xejn. Ġifieri ejja nżommu saqajna mal-art speċjalment wara r-rebħa li kellna llejla kontra Barċellona. Issa mmorru l-istess u nagħtu r-rispett lil Newcastle u jekk nilagħbu l-logħba tagħna jiena nemmen illi nhar il-Ħadd nerbħu l-ewwel tazza taħt Erik ten Hag ukoll. Ġejjin logħbiet ukoll kontra l-West Ham. Fl-FA Cup u mbagħad immorru Anfield kontra Liverpool li dawk ikollna ċans forsi nitkellmu naqra fuqha wkoll eh, dik il-logħba iżjed iżjed tard. Però xejn, bħala partitarju, ovvjament I fear the worst fl-ewwel taqsima għaliex ħsibt li il-Barcellona bdejt narhom kienu kienu wis dominanti f'team away u bdejt ngħid dak ix-xogħol kollu li għamilna ġewwa New Camp Jaf jintilef, pero eh, konna, konna lak li ma morniex nejb xej minn taħt, emmek, ġifiri fl-aħjar moment, ġifiri fl-għalija fl-injury time kienet l-azzjoni mill-isbal ta' Degea. Thankfully kien hemm id-difiża Casemiro hemmhekk illi illi defenda tajjeb ħafna u allura ma permettix il-Barcellona illi jiskurjaw it-tieni ballu u, u ġi mill-ewwel il-gow mbagħad fit-tieni taqsima ta' Fred li fetħilna l-orizzonti kollha sabiex inkunu nistgħu immorru nerbħu l-partita. Naħseb wara li skurjajna dak l-ewwel gowl Ħafna spettaturi, ħafna segwaċi tal-logħba kienu jafu li minn issa l-qudiem taħt l-Ispretford End naħseb il-United jekk kien ħa jiskurja tim kienu bħa jkunu l-United u hekk ġara u we are very proud to, to have restored the United pride in Europe. Jiena kont ili bħala partitarju diżappuntat ħafna meta niġu għal-logħob ta' Champions League tal-Europa League li qisu kull darba li bdejna nsibu tim naqra iebes eh, konna konna ninqalgħu. Ġifieri jiena naħseb klabb bħal United xraqlu li jkollu notti, ġifiri l-jieli bħal ma kellna il-lejla, għek jixraqilom il-supporters, specialment meta tqis kem fl-ar momenti tal-klab baqa wara, Barra wara għall-klabb u naħseb li kien ħaqna bħala partitarji li l-plejers u l-klabb u l-kowċ tawna lejla bħal dik. Jiġifieri jiena nemmen li issa erġajna rbaħna r-rispett ta' ħafna timijiet fl-Ewropa li taqla' l-Barċellona, vera mhux il-Barċellona ta' qabel, pero qegħdin daw ma ninsewx l-ewwel f'La Liga bi tmien punti vantaġġ fuq Real Madrid u nafu r-Real Madrid x'massakru għamlu ġewwa Anfield. Jiġifieri li tkun tmien punti 'l fuq fuq Real Madrid trid tagħti krettu 'l Barċellona. Jiġifieri l-United għamlu achievement kbir li rnexxielhom jaqlgħu lil Barċellona. Meta telgħu il-Poloz kont nara l-Barċellona favuriti u ftit kelli tama dak iż-żmien nistgħu ngħaddu. Iktar m'għadda żmien iktar bdejt nittama għax bdejt nara fil-kapaċità li għandu l-coach Erik Erik ten Hag. So, man of the match between probably Hanti Alfred, kif diġa għed, u u koll l-Anthony u koll l-Anthony kellu għax ma semmejtux. Skur jattini go l-Anthony u u ta' risposta u koll kellu effett pozittiv ħafna ġifiri li daħalu minn flok Wakehorse U hu kien kien effettiv anke fil-go, l-iskul jagħtini go, kif play sjaħ tajjeb u anke kien kien influwenti ħafna fil-logħba inġenerali fl-attakki tal-United. Ġifieri bħala bħala players kien hemm Fred u Anthony li kienu eħe. They stole the limelight għax skurjaw Però ovvjament l-Erik ten Hag ma tistax ukoll tinsa li kien il-moħħ ukoll wara din l-iskambju, ġifieri din l-iskambju bej fl-ewwel ħaf li kien kien ħaf ħażin komparat mat-tieni ħaf li kien ħafna kien ħafna aħjar. Ġifieri Erik ten Hag għal darb'oħra jieħu Kważi man of the match ukoll, però kif diġà qed naħseb li bħala plejer jixtraqlu jieħodha Fred. Ejja minn hemm, ħbieb, ejja niqpaw għaddejjin f'din il-vena pożittiva li għaddejjin, nħallu li t-timijiet l-oħra forsi qed jibdew jinkwetaw li jaf nerġgħu niġu l-United li qegħdin nerġgħu niġu l-United li forsi mhux ħanarġgħu forsi niġu kif konna taħt Ferguson, imma qegħdin on the right Trek u forsi min jaf b'owners ġodda b'iktar investimenti narġgħu niġu l-klabb dominanti fl-Ingilterra u anke fl-Ewropa. Nagħlaq dan il-video billi ngħid grazzi lill-players kollha li tawna una notte da da magica, a great European night

Inter wieħed Porto xejn. Lura Malta wara tliet ijiem memorabbli ġewwa Milano fejn eh, Mhux talli ntlaħaq l-għan, talli kelli l-bonus ukoll li nara rebħa tal-Inter u li nara li l-plejer favorit tiegħi jiskurja il-gowl ta' rebħa bi grom illi deep down isu dal-aħħar ġimgħatej kien hemm xi ħaġa qed tgħid li stabar għax Romelu se jpaxxik la titla' minn hawn. U Kif paxxini dak il-ballun kif rajtu dieħel miskin min kien ħdejja għax tista' timmaġina u fimni. Intom naħseb kulħadd tela jara logħba futbol ġieli t-tim favorit tiegħu U tistgħu timmaġinaw li tkunu kuntenti l-iżjed meta jiskurja l-plejer favorit tagħkom allura naħseb li tifhmuni l-vuċi wkoll tirrifletti dan kollu. Biss, eh, niġu biex nitkellmu ftit fuq din il-logħba. Logħba li fil-fema tiegħi l-Inter rebħu meritatament Minkejja l-fatt illi anki l-Porto kellhom iċ-ċansijiet tagħhom, inġib quddiem għajnejja dak it-triple save li ġab Onana ħin minnhom. Għandi d-dubji kbar kemm Handanovic kien iġibhom dawk, bir-rispett kollu lejh. Għalkemm din il-logħba komplet tikxef id-difetti li għandna l-Inter fejn fuq wara konna batuti Link up bejn id-difiża u l-midfield ma kienx hemm. Biss il-ġoko di ripartenza li bdejna nagħmlu beda jaħdem u kif. Fil-fatt, apparti l-gow ta' Romelu, ġejna viċin Xi darbtejn oħra, Barella minn barra l-kaxxa, eh, Lautaro Martinez illi biftit tilef ukoll ballun. Ehm, u koll ta' min jirrimarka penalti ċar fuq Zeko li għaddi ma nistax nifhem sal-lum għalfej dak il-kummedjant Purċin il-referi serb ma taħx. Dan kien penalty ċar. Dzeko waqa' fil-kaxxa. Kellek referi u linesman u ma tawx. Insomma, il-loba ħadet indikazzjoni eh, malli daħlu Lukaku Brozovic u anke wara li tkeċċa Dak il-purċinell t'Ottavio li ħaseb li qiegħed l-Istitut Kattolku jagħmel xi teledramm bir-rex li beda jagħmel. Porto li wkoll ippruvaw jipprovokawna fl-ewwel taqsima. Anzi, ġitna tajba li lil Lautaro ma mmoniħx wara l-protesti qawwija li beda jagħmel fit-tmiem l-ewwel taqsima. Biss jekk kelli ngħid Min fil-fehma tiegħi impressjonani l-iktar fil-pożittiv kien appuntu Barella, hard working, irsista ħafna u eh, oġobni. Mikiterjen derajjen. Derajjen naħseb il wasal żmien li jieħu ġiġ lobit break. Fil-fehma tiegħi, anki s-silfat li deħel Brozovic rajna differenza meta daħal Brozo fil-ground ukoll. Biss eh, ejja, ġibna rebħa għalkemm ġol Portugal tliet ġimgħa toħra se jkollna battalja. Imma almenu għandna żewġ riżultati minn tlieta li nistgħu nġibu għal dan il-konfront. Oss eh, ovvjament fadal tlet lobit importanti tal-kampjonat li rridu nibdew naħsbu għalihom. Nibdew minn nhar il-ħadd fin-nofsija meta rridu nerġgħu nżuru Bologna dak il-ground li tlifna eh, il-kampjonat is-sena l-oħra u din id-darba jeħtieġ illi nieħdu tliet punti anki biex nagħtu risposta illi hemm bżonn il-kontinwità ħalli nżommu dak it-tieni post. Jiena għalissa naħseb illi kelli xi ngħid fuq din il-logħba memorabbli qedtu nagħlaq b'żewġ affarijiet nirringrazzja l-ewwel net lill-Inter Club Malta tal-biljetti li tawna f'post prominenti fis-secondo anello rosso fejn kellna viżjoni tajba tal-logħba. U qabel ma nagħlaq il-programm bħas-soltu nfakkarkom biex titħlu fil-YouTube channel stana fejn hemmhekk ukoll hemm il-kontenut kollu qed noħorġu issa mill-ġimgħa d-dieħla wkoll Inżidu għax issa ħa jibda wkoll l-istaġun tal-Formula Wieħed. Grazzi kbira tmur lill-isponsor tagħna Di Barbero, inħeġġiġkom tużaw is-servizzi tiegħu il għaliex eh, ukoll ehm, tkun qed tgħinu direttament lilna tal-Kamra Sportiva. L-appuntament li jmiss magħkom suppost ser ikun nhar il-Ħadd. Se nipprova nagħmel li nista' biex wara Bologna Inter niġi niġri l hawnhekk fl-istudios ħalli nkun nista' nagħmilha nibgħatilkom il-post match reaction ta' dik il-logħba live. Umbagħad il-Ħadd filgħaxija jkollna mix zone mal Kopajt Chris, anzi le it-tnejn, ma' Kopajt Chris u ma' Clayton iċ-Ċomba rigward eh, il-logħbiet tagħhom. Ma' mbagħad dak il-ħamruħ iżjed il-qudiem. Il-kumplament tal-ġurnata tajba jew lejl tajjeb skont fiex inħassegu dan il-video